Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ko te kerēme tiri, kerēme Tiriti o Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, Tāmaki Nui ā Rua anō tērā kai te aroaro o te Kōmiti Whiriwhiri Take Māori. Ko te porotū a ngā kaimahi o te Mira Papa Whērū i Kawerau kai te ngau kino i a rātou me a rātou whānau. Ā, he ara hou e kōkirihia ana mā ngā rangatahi tākaro poitūkohu kia tutuki ai ō rātou wawata. Kei ngā whakamaunga kanohi o te ao Māori tēnā koutou katoa. He 800 miriona tāra te wāriu o te whenua me te ngahere kai te pakangatia ki te Kōti me te Komiti Whiriwhiri Māori. Ko te ngahere o ngā umu me ngā whenua o te pouākani kei manga kino me ōna pānga, engari nō wai te mana ki te whenua? Ko te kōrero i whiua ki te komiti nō te hapu o Tūmapuhia-a-rangi te mana. Ko tā Meka Whaitiri, Kaitorangapū ki Ikaroa Rāwhiti, me whakaae ngā rōpū whai pānga ināianei, ā muri, me kōrero mō te tohaina o ngā rawa. Kai a Ngahuia Wade, te roanga ake.
He ngahere nui, he wāriu nui, kai te tihi o māharahara. You can hear the mamae that I'm carrying, you can hear it from my tupuna. I can't speak for the others,

Ko tā Tūmāpūhia kai te whakahē rātou i te pire e whakamana ana i te kereme Tiriti a Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, Tāmakinuiārua. It's about us having our tino rangatira-tanga returned so that we can exercise those traditions that we have. How it is now, we are, we are actually beholden to others instead of vice versa.

quite clearly out to sea. E ai ki te Minita Take Tiriti a Andrew Little, nō mua rā anō te ritenga. The whole forest is going back to the Settlement Trust and it is for the Settlement Trust in meeting its obligations to Tamapuia as one of its claimant communities to make sure that their interests are properly respected once that land is transferred. Ko Tāmeka Whaitiri, mema mō Ikaroa Rāwhiti, me haere tōtika ngā rawa ki te kaitiaki, kua whakaritea.

we still have to go back to those that are beneficiaries to actually seek their opinions. The Ngāti Kahungunu Key Wairarapa Tamaki Nui a Rua Claim Settlement Bill. Ko te pire nei kai te komiti whiriwhiri i hipa i te pānuitanga tuatahi me te pōti whakaae a te nuinga.
Engari anō nā Kākāriki e noho taiapa ana. Ngāhuia Wade, Te Ao Mārama.
Ko te aihe māui o Aotearoa te tino o ngā aihe moana huri i te ao e tata ana te korehāhā, 54 noa iho e ora ana i te wā nei. He rangahouhou ka puta i Waipapa Taumatarau e whakaatu ana kua rerekē te āhua o a rātou e kai ai i ngā 30 tau ki muri, ā, tērā pea he rongo pai i tēnā. Kai a Muriwai hei te roanga ake.
Ko te mahi ā ēnei kaipūtaiao he whakamātau maramara kiri aihe kua kohia i roto i ngā tau 30, kia kitea rā he tohu mō ā rātou e kai ai. You really are what you eat, so the microchemical markers that we can measure in the dolphin skin tell us about what kind of fish or other animals they're eating, so which position in the food web they're feeding it, and also where they're feeding, so inshore versus offshore. Nā ēnei akoranga, kua whakatō te kākano kia tipu ai te mātauranga mō tēnei kaupapa whakarauora i ngā aihe Māori. We're setting a a marker at a point in time that future generations can then look back on and compare how things change in the future to. And so that's only possible with these long term data sets and monitoring programs. And that's incredibly critical as you know the world is changing so quickly that we need to be able to understand how the ecosystems and these, these critical species uh, are able to cope. He rerekētanga wā poto i kitea i te wā o te huringa huarere Ionino i te tau 2015 ki te 2016.

Te ao mārama.
Ko te mātanga mātai tohorā ko Rāmari Stewart kua tohua e Waipapa Taumatarau te tohu kairangi whakahōnore mō Te Pūtaiao. E mōhiotia whānuitia ana tēnei uri o Ngāti Awa, Rongomaiwahine, Ngāti Mahuta i te ao, mō āna mahi whakapūmau i te mātauranga Māori mō te tohorā. I tērā tau i tapaina ki tōna ingoa ko tētahi momo tohorā hou i kitea, ko te tohorā ngutu manu a Rāmari. Hei whakamānawa i ōna 30 tau e rangahau ana i te tohorā, tae atu ana ki ōna wā i Ihupuku, whaka te tonga i Aotearoa, ki te rangahau i te tohorā. Kai te whai tautoko ngā hapū o Taranaki i te kaunihera o te rohe, i tā rātou whai kia rāhuitia te kohi kai moana hei ngā tau e rua nei, kia rea ake anō ai ngā kai. Nā te kaunihera ā-rohe o Taranaki, Pōti Nanahi, kia tonohia atu tana tautoko ki te Manatū Ahu Matua. Mō te tūpono, mā reira e tahuri ai te Minita ki te tautoko i te rāhui.
Kei te kipakipa te ngākau o mahara o Keroa i te tautoko atu o ngā hapori puta noa i Taranaki i tō ngā hapū e whai ana. Kīkī rawa. Ko te katoa, ko te nuinga hoki he Pākehā o taua pito. Anā, ka tū mai ki te waka mārama mai te kaupapa. e, te, te kaupapa o te, te rāui, uh, ngā take, ngā take uh, tangāro ki rātau, mō ngā haora e rua, a mutu pai ai te ui ko tautoko katoa rātau i te uara i whai ake i a mātou nei o te, o te iwi. Heoi, kei te pirangi tonu nga hapū pātata ki te takutai i Taranaki kia whai niho ā-ture kāwana te rāhui nei e te Manatū Ahu Matua, ā, hei tā Maharoke Roa ma te tautoko o te hapori otirā i nga kaunihera ano hoki, ka pērā. E kore kaha rā i runga i te ture o te, o, o te whenua nei, ne? Ka tautoko mātou, kaha rā tau mātou nei nā, ahakoa e kore he, he kaha rā, nō runga i te ao Pākehā, ki te uh, ki te whakamārama mai te tikanga o te, te rāui ki rātau. Kua kite tonu i tā ngā mana o te Minita i roto i ngā tau tata nei, nōna e tautoko ana i ngā iwi o Tīkapa Moana i tono ai kia rāhuitia ngā mahinga tipa. Ko tā Okeroa hiahia kia pērā anō te Minita ki te pātaka kai katoa o Taranaki. Ko ngā mea e waka tapungia ko ngā mātaitai katoa. He? Ngā mātaitai katoa, ngā momo kai o ngā taueke tae noa atu ki tēnei wā. Ehara mō te kina me te pāoa anake, mō te katoa. Pāpaka, kōtoretore, pūpū, wheke, kūtae, te katoa. Kei te tuwhera tonu nga tono a te Manatu Ahu Matua tae atu ki te 12 o te marama o Hepetema. James Perry, Te Ao Mārama.
Hai ata wetewete i etahi o nga au piki, au heke hoki i te ao torangapū, kua hono mai a Marama Davidson, Kaiarataki Takirua o nga Kakariki.
Marama tēnā koe.
Tēnā koe, kia ora. Tuatahi, nā te aha koe i panoni ai tō pōhi whakatairanga i tā Whittaker's whakamahi i te reo Māori?
Oh, ko te tuatahi, ko te reo Māori te take. He iti noiho ngā panoni. Ko te mea nui, Kaha tonu te kaupapa o aku pōhi ki Pukamata, ki Paeāhua me Te Pae Tīhau hoki. Noho tonu te whakaahua ngahau ki te whare paremata, noho tonu te reo Ā, tūturu i a au, ā, noho tonu te kaha o te kaupapa ki te whakamana i te reo Māori i ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa. Āe, ā, tika te kōrero ka, ka noho tahi māua ko te, ā, Rūnanga Minita, ā, ka mahia au, ka mahi e au i ngā panoni kia, Ā, kia tika rawa te kaha mō te reo Māori kia huri, ā, kia huri kē ki te reka o te reo Māori, kāore ko ki te reka o te tiaka rete anake. Ā, nō reira, ko tērā taku mahi ko, ko tērā taku kawenga, taku haepapa hoki hei, hei kaiārahi takirua wahine Māori ki te whakamana i te reo Māori, ki te whakakore hoki I te kaikiri. Ā, i, i kite au i te kaikiri ki, ki tērā tiakarete i te ingoa Māori, ā, nā tērā taku pō, ā, ō aku, aku pōhi katoa, ā, ki te tuku aroha kē. Ā, ko tērā, ko tērā te mea nui te, te whakamana i te reo Māori. Ahakoa kua whakamāoritia ngā kupu tiakarete miraka, he tiakarete tonu, ā, ko tātou te Māori, kai te kaha patua e te mate huka. Nō reira, e tika ana rānei kia whakanui te tiakarete ki te kupu Māori?
Āe, tika tērā whakaaro, ā, ko tērā taku kōrero ki a, ki a rātou, ki a, ki a mātou, ki a tātou katoa, ahakoa taku kaha ki te, ki te kai i ngā tiakareti, ā, i te mutunga o te rā, kia, kia māmā, kia māmā taku rā me te kapu tī, ā, me, me iti te, te kai i te tiakarete, ā, mō te tiriti anake, kare mō te kai, you know, kai nui ia, ia rā, ia rā. Engari tērā, Ko te mea nui, ko te reo Māori i ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa, ki te whaka, ki te tautoko, o ki te whakamana i ngā rōpū ahakoa ko wai, ā, e, ā, e akiaki, e, e arohatia ana i te reo Māori mō tātou katoa. Ko tērā te, te take, ā, o tēnei mahi ki te whakamana i te reo Māori, ā, ki te tautoko Um, a, te kaha o aua roopu e tautoko ana i Te Wiki i te Reo Māori. Kia ora.
Marama Davidson, ko Mahuru Māori kua timata a ka ka tata atu ki te wiki o te reo Māori. Kai te aha koe hei whakanui i aua kaupapa nui? Ooh!
Tuatahi me mihi ka tika kia Ki a rātou, ki a tātou, ki a koutou ngā, ngā tohunga i te reo Māori, ā, ki te tautoko, ki te, ki te akiaki i a mātou pēnei ki a au e, ā, kei te ako tonu i tō tātou nei reo, ō, ō koutou, ā, aroha, ō koutou manaaki ki a mātou, pēnā, pēnā ki ahau i ia wiki, i ia wiki, ahakoa Ngā hapa, ā, ahakoa, ā, ahakoa ngā hapa, ka ako. Mā, mā te, mā te hapa ka ako. Ā, Ma, nō reira, āe. ko, ko taku mahi ki te kōrero i te reo, ahakoa ngā hapa.
Mārama Davidson, Kaiarataki Takurua o Ngā Kākāriki, tēnā koe.
Kia ora, tēnā koe.
Kia whakatā tātou mō te wā poto kei tua ake tonu ko te porotū a ngā kaimahi o te mira pepa whērū i Kawerau, kai te ngau kino i a rātou me a rātou whānau. Tēnā koutou katoa. 145 ngā mema o te uniana kaimahi puru me te pepa i te mira rākau i Kawerau kua aukatia atu i tō rātou whare mahi, i ō rātou rangatira mahi tonu o Essity, te kamupene hanga pepa Purex. Ā, hei whakawhiu i ngā kaimahi, kua tahuri te kamupene ki te kōti, ki te kimi i te 500 mano tāra e meatia ana kua ngaro i roto i te wā o te porotū. He taputapu tino hokohokohia i te wā noho taratahi. Ināianei ko ngā kaimahi i tēnei taputapu kua rakaina mai ki waho, kua whakawehihia ki te hāmene hāwhe miriona tāra e Essity mō te whakapōrearea i te kamupene. I think it is a tactic from the company to bully the uh, bully the workers. Kāore anō te hunga porotū kia utuhia mō te rima wiki, tāpiri atu he rua wiki i mua i te raka ki waho, inā, kua rongo i te kikini. So they've got no money coming in uh, and uh, it's been very hard on the whānau. Hei tā rātou anō, he aha te hē ki te tono utu, ōrite ki te tāmi ahumoni.

Inā he ōrite ki te meke ki te puku. They've been unanimously rejected about four times because the company really hasn't changed their offer. Hei tā rātou anō he kamupene rongonui a Essity i puta noa i te ao me te aha he whai rawa, engari e kore rātou mō te hoki whakamuri.

Tini Moloney, Te Ao Mārama.
I toro atu a Te Ao Mārama kia Esiti Kawerau, heoi anō tae mai ki tēnei wā auare ake te whakahoki kōrero mai. Engari ko te rongo kōrero kai te whakatika rātau ki te kōrero tahi me te uniana āpōpō ki te kimi huarahi whakamua. Kāore i hipa te 24 hāora nō te putanga mai o te tono a te kāwanatanga kia whakataurite i te tāke hokohoko ki runga i ngā utu me ngā ratonga tiaki pūtea, pēnei i te KiwiSaver, ā, kua kihirua, ā, kua whakatauria ka kore tērā e whāia. Hei tā David Parker, Minita o te Tari Tāke, ko te whāinga nui, he whakataurite i te āheinga a ngā kamupene pakupaku i te kitenga kōhao e whaihua ai ko ngā kamupene nui. Mātua rā ngā pēke whai rawa o tāwāhi. Heoi anō hei tāna inā pō, he mārakerake te kite i te korenga o ngā mea pakupaku e tautoko ana i te rautaki. Hei tā Nāhi Nara ko te tīmatatanga tēnei o tā Reipa Hao pūtea tāke. Ko Hiria Aorangi tētahi kai whatu kākahu kua tīpakohia e British Vogue ki te whakaatu i ōna kākahu Māori ki te ao. I whakatūria e te uri o Ngāti Hine e Ngāti Kurī tāna pakihi i te tau 2019, ā, kua hau tōna rongo huri i te ao. Nāwai, kua tau he whakahoahoatanga ki a British Vogue me Fashion Crossover i Rānana, kia whakaatu ia i āna hoahoa kākahu mā runga whārangi ipurangi hei tirohanga mā te ao katoa. Ka mutu, kua tonoa hoki ia hei kaiwhakakākahu i te pō nui o te Grammys, ā, ahakoa kāore ia e āhei ana ki te whāki mai ko wai tērā ka mau ki ana kākahu, hei tāna, me he kākahu iwi taketake, me iwi taketake hoki te kaituitui kākahu.
The fact that having authentic Māori designs be on a global, international red carpet, I would rather it come from any Māori designer that we have, you know, what we do as Māori is just.

E te tī, e te tā, kia ora rā tātou katoa. Nō tēnei wiki, ka rā ake anō te whakataetae poitūkohu mō ngā kura takawaenga o te motu, kua toru, toru tau e noho tārewa ana, ko te mate korona te take. Tekau mā rima tau te pakeke o Roimata Harahep, nō te wharekura o Ngāi Taiātea. Ka mutu ko ia te kaiako o Te Kapa Tama Tai Tamatāne. Ko tana whāinga matua kia eke ki te taumata whakaako i te kapa pango tāroaroa, pērā i tana whanaunga i a Pero Cameron, ā, kua hangaia he ara hou mā ngā rangatahi ki te whakatutuki i ā rātou whāinga.
E tekau mā rima tana rangataitanga, heoi he wawata nui ōna. Ā, ka eke ki taumata kē, Kaiako ai ngā Tall Blacks.
Ko tētahi wawata kia whakapiki taumata āwhina i a Aotearoa kia piki ki taumata kē. Hei tā Rangitihi Pene nō te Karapu Poi Tūkohu o Rotorua, kua tīmata a Poi Tūkohu Aotearoa he rautaki hou kia āwhina ngā rangatahi, pērā i a Roimata, Tutuki, wawata ai. Tuatahi me haere koe ki ngā hōpuni whakahaerehia e Basketball New Zealand hei kaiāwhina, kia waea ai koe ki ngā whakahaeretanga kātahi ka whirihia koe mō te tūranga kaiwhakaako o Aotearoa. Mīharo te kitenga atu i te whakataetae hou o tēnei tau. Tauihi, a tatou wahine kia noho tonu ki Aotearoa nei, kia whiwhi pūtea ko te whakataetae tauihi tētahi atu huarahi e taea ai te hunga whakaako kia whakaako i taumata kē atu.
E whā ngā whakataetae ā-rohe, ko te puku o te ika kei Rotorua, Tāmaki, Pōneke me Te Waipounamu. Tata ki te kotahi mano kaitākaro i konei, ā, ko te nuinga He Maori.
Ko tāku i titiro ai, e rata ana te iwi Māori ki tēnei o ngā momo kēmu. Nā te mea, ka taea te tākaro ahakoa nohinohi, piki ake ki te taumata o te kōeke. Ārai, tama mā, ārai! Ka kaha kōrero mātou i te reo kia kore ērā atu tīma e mōhio ana e aha ana tātou. Te nuinga o te tīma he tauhou, te nuinga ka tākaro i te rīki. I tākaro rātou tēnei hei whakahākoakoa i a rātou anō hei. Tae mai hei kapa kotahi. 38 ngā kura ki tēnei whakataetae ā-rohe. Kua noho ngū tēnei whakataetae i ngā tau e toru kua pahure nā te mate urutā. Heoi, ka āhei a Roimate ināianei te puta i ana katoa ki tōna tīma. Ko te taki whakatū a tōku ringa nā te mea kāore au e āhei ana te tākaro i tēnei tau, ā, whai poka au ki tōku puna. I whakaaro au, ko tāku hei tāutuutu atu ki taku kura, āwhina i ngā tama teina o te kura. He rōni Waikato te ao mārama.
He aha ngā matapae huarere, ngā tohu a Tāwhiri mā te aki tō takiwā āpōpō? Tēnā kia tirohia ake tātau. Tāmaki Makaurau, he rangi pai huarere, hāunga rā te kāpuapua, ēri ana i te ahiahi. Tūranganui-ā-Kiwa, he kapua whakairi ki runga i a koutou i te ahiahi, me Ngāmotu, he kapua i te ata i te ahiahi, ahakoa tērā, he rangi pai huarere. Te Whanganui-ā-Tara, he kapua me te tū ā ua ki te raki o tō koutou nā takiwā, o tau tahi he pai, me te io rangi i ri ana ki runga. Whakakapi ki tā huna, he ua pea ka heke i te ata, nā wai ka kāpuapua. A kāti, koina tā te ao e pupuru nei, Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou kōrero. Mā Te Wharekura o Rākau Mangamanga tō tātou kete kōrero e whakairi hei te pō nei, me tā rātou waiata ā-ringa i ngā whakataetae ā-motu kura tuarua, whā tau ki muri. Tēnei te kete kōrero atu roa Te One Tū a Paetahi ka tau ki raro nei e. Mauri ora.